Thobela, ke a le tumediša, ke a le tamiša, ke re mošate. Lehono ke a le amogela mo nano la rena la semoya ka Doctor Makgabo. Gomme ke lehono re tlo bolela ka mešomo e ten ye e le gore e šona- e šoma ke tšona dingaka goba disangoma, e šoma ke di-prophet, e šoma ke di-mediums ebile e šoma ke di-psychics goba le tšona di-shaman. gomme ye e tlo ba part one ke tlo dira part two e segale mo e le gore taba re tšwela ka emengwe gape e ten eme ya yona video e ke gore motho a tsebe gore ga e na le dimpho tša semoya ke mešomo e mefeng ye e le gore o tla tla e šoma ke mešomo ya mohuta mang ye e le gore o tla tla e šoma goba motho e le gore a na le dimpho tša semoya gomme a tsebe gore ke thuša mohuta mang yo a tla go e hwetša ga e ya go consulta le bona batho ba e le gore ke batho ba semoya ka mokgwa ke setse ke boletse ka gona batho ba le bona le spiritual gift pele re thoma ge e le gore ke mathomo o tsena mo channeleng ya rena ra o amogela gomme re ra o leboga go re joinile today re rena ba maoto o tšee komiki ya gago ya tee goba ya metsi o ipsene ka taba tse re go tshwaretseng tsona re ntse re kgopela gape gore o supporte channel ya rena ka go subscriber wa rata yona page ya rena wa kgotla le yona notification notification pele wa gore ka mehla ge re uploada di-video o kgone go tseba o kgone go kwata batho re o tshwaretseng tsona ebile go kgonagala o ka nna wa tšea le yona video ya rena wa e shera le ba bangwe ba e le gore wa ba tseba gore ba ka e thabela ba ka thabela taba tse re di tshwerego le di-commente dikakanyo ra di amogela mo comment section eupša re kgopela di-comment a ebe di-comment tše dibotse comment tše di tla ka ka lerato di tla ka lethabo di tla ka yona hlompho o se ka kgwetša o bja di-comment tše le gore tlo re ge re fetša go di bala wa kgwetša o re nyamišitše mo moyeng ke a le leboga okay mešomo e ten e dira ke tsona disangoma goba dingaka baprofeta di-mediums goba di-psychics Ke rata go le botša gore before ke thoma ka yona ke le fa yona mošomo ye ke ke rata go le botša gore di-psychics eh, le di-mediums di šoma go tshwana le rena disangoma le baprofeta di-psychic le di-mediums le tšona di-shaman gantši ke batho ba e le gore ke batho ba ke batho ba kore ke be ke rata lebitso lela eh, leina lela mare ke o ka le ntšhabetše ke batho ba ke okay ke batho ba mmala ke nyoko gore ke batho ba mmala ke batho ba mmala gantši ba makgowa makula eh machina jwale le jwalo e ba batho ba e le gore gantši ba batho ba e le gore ke batho ba mmala ga se batho ba so tshwana le rena ke ka mokgwa ba ke putšang ka gona mara ke rata go botša spiritual calling dimpho tša semoya di a tshwana di a tshwana dimpho tša semoya di-science tše e le rena re ba le tšona tša go bontšha rena dimpho tša semoya le bona ba ba le di-science tša go tshwana le tšentše tša rena ga re fapane felo re fapana fela ka gona re kepitša eng re kepitša go ya ka setšo sa rena and ebile re fapana gape le rona re šoma jwang re šoma go ya ka setšo sa rena disangoma ba bereka ko disangoma wa dingaka re šoma go tshwana le tsona di-psychics le tsona di-shaman ka baka la gore rena disangoma re šomiša ditaola mo le le gore di-psychics ba šomiša ba šomiša ba šomiša dilo tsa tshwana le tarot cards ditlhela le bona ke šomiša di-tarot cards ba šomiša dilo tsa tshwana le di-crystal balls tšong ke tla dira reading ka crystal balls Ke dilo tše e le gore gantši ba di šomiša goba dilo tša tshwana le diipone ka nako ba di šomiša le ditšhamene tšona di šomiša le ditaola go tshwana le rena gore re šomiša di-tools go consulta go connecta le badimo ke ka mokgwa re šomang ka gona mo e le gore ba profeta bona ba šomiša thapelo ba šomiša le bibele ba bangwe gape ba šomiša le a glass of water gantši go tlo laola kore go ya ka mokgwa motho a šomang ka gona ke ka mokgwa e le gore badimo ba gage goba mangwele a gage ba nyaka gore a šome ka gona motho mongwe le mongwe ga le ka ba le dimpho tša semoya mangwele a gage goba badimo ke bona ba tlo mo guide ba montšha tsela gore yena o santse a šome jwang o tlo šoma ya ka mokgwa e le gore le bona ba ba šoma ka gona nako tse ba sa phela mo le gore baporofeta ba tshwana jana di-mediums di-mediums le bona ba šoma ka ka thapelo ka nako e ntšhi and ebile bona ba rata go šoma kudu le ka go ngwala o tla kgwetsa motho a tshwere buka mola ba lephephe a ntse a tshwere pene a ntse a ngwala ngwala mola a ntse a troya troya mola ke ka mokgwa ba šomang ka gona ba bušapa ba bangwe ba kgona go šoma pele ba šoma le ka yona a glass of water ke ka mokgwa ba šomang ka gona okay and gantšhi ka nako tse dingwe o ka kgwetsa e le gore go na le a kere ke rata go le botsa go na le makgwa mantšhi ba e le gore ke masangoma ba tšo thwasa ke dingaka ba šomiša ditaola go na le ba bangwe ba e le gore a se batho ba thwasa mare ba na le dimpho tša semoya tša go tshwana le tša rena go na ba bantšhi ba e le gore ba concert ba le gore ba na le mpho tše dintšhi tša semoya tša go tshwana le tša rena mo e le gore motho wa rona o swantse a tla šome ka ditaola goba ka seprofeto sa go tshwana le sa rena go tla jwang gore go be ka mokgwa uwe ke motho e le gore o kgwetele gore ba bangwe ba badimo ba gage di-ancestors tša gage o mongwe a kere maybe motho motlho mo ke lekgowa a kere ke lekgola ke lekgowa goba ke lekula goba ke le China motho o ge ge ke checka ka ditaola le ge ke ntse ke bolela le yena ke kgwetše e le gore go na le o mongwe wa ancestor o le gore sale a nyalana le le mosotho goba sale a ba le ngwana le motho wa mosotho ene wa kgwetše le gore motho yena ancestor wa gagwe o tla a ena le dimpho tša semoya akere ola wa mosotho ola o tla a ena le dimpho tša semoya. jale dimpho tša tša semoya o diang o di fa mafeletšo di sepela down the line ka line di ntše di ya fase go fitlhela ebile di fitlhile go yena ngwane yena motho o ne ke mo consultileng ya ba re motho o le ga e tla mo lefaseng o belegwa e le lekgwa ka ka la re kgotšelo dijing tša gage di kudu ka kwa makgoweng so ya ba gore ga e na le mpho tšela tša semoya a go makatše ke ka baka la gore o na le ancestor wa mosotho go ba le basotho gape ba e le gore kgotse le gore motho ona o tla ba le o šomiša dilo tša tshwana le tarot cards ba gona basotho bantši ba šomiša tarot cards ba gona basotho bantši ba šomiša di-crystal balls ke motho le o tlo kgotsa gore le yena o na le di-ancestor tsa tše e le gore mosotho ola le go ancestor o ile a ba le ngwana go ba le bana le motho e le gore ke motho wa wa mmala ya ba re motho la mmala o tla ka spiritual gift sa gage dimpho tša tša semoya then dimpho tšela tsona di tlo no sepela down the line o fitlhela ebile di fitlha mo di fitlhang gona and then motho la ba mmontšha ka dipono gore o tshwanetse gore a be a šomele jwang ke ka mokgwa di sepelang ka gona okay ke be ke rata go le tlhalosetsa gore le seke la ba le go makala le kwišo nna re bereka ka sebopego mang ke tlo apara dipre le baka tšhene di tlo ntshwarela ka re um this um topic ye ke preparile ka sekgowa ke be ke direla ka mola channeling ele ya gogo mmagabo and then yanong ke tlo no e bala ka sekgowa sene sela and then ka fetsa ka tlhalosa ka sepedi ka gore a se ke kry nako gore nka e kopela ka sepedinyana ka sepedi dintlha tše ten okay mešomo e ten ye e le gore disangoma goba tsona dingaka baprofeta di-mediums di-psychics le di-shaman di a e šoma Ya mathomo, to heal people from all kinds of sicknesses using natural herbs. Ke ntho e la gore mošomo mongwe re o dirang mošomo wa rena ke go fodiša batho malwetši a bona malwetši ka go fapana ga ona re šomiša eng dipheko Dipheko ke eng? Dihlare tša Sesotho, dihlare tše e le gore re a kua nageng ra ra di epa ra di prepare ka mokgwa e le gore tla ba re bontšhitšwe ka gona mo diponong tša rena goba le ana mola thwasong re le thwasong ra tseba gore dipheko tše di šoma go alafa malwetse a maso le maso le maso and ebile gore re di šomiše re tlo di šomiša ka tsela e so le so le so ke mošomo wa rena mathomo number two to deliver messages from spiritual, spiritual guides and guardian angels to the people the message is meant for okay o bedi kena gore mošomo mongwe apa wa rena ko tliša melaetša e le gore re tšea mo badimong ba rena goba motlho mongwe le ge e se badimo ba rena badimo ba o ka ke nthela gore o kopana le motho a kere goba motho la o tla mo go wena um o tlo consulta le wena and then wena o tlo connecta le badimo ba gago ba e leng gore ba tla bitša badimo ba gage le bona ba kgona go connecta le bona ba kgona go tlišetša melaetša so mošomo wa rena ko re tše melaetšela badimo ba ba motho ba e bolelago re e fitlhiše mo go yena and gape ebile re bolele ka ona mangeloi a kere mangeloi wa kgotsa motlho mongwe o le ka taxing goba o le tropo goba o le mo o leng gona ya bane go na le batho ana ka mowe ba no mangeloi kore gwa ba le motho o motho e le gore mangeloi a gage ba ka tla mo go wena ba go fa melaetša ba kgopela melaetša o e fitlhiše kua e swanetše e fitlhe gona go ngwana bona na o tšene kgotse ebile o le ka taxing ba o fe molaetša gana ka mola gore o botše eh, motho o mosolosoloso ba o bontšha yena re motho ola mo fe molaetša e mesolosolososo so ke mošomo wa rena se rena re santse re se dire ke gore re kgone go tseba tsela e leng gore re santse re kethutse tsela ya go approacha batho ba le gore ga ba o file molaetša e le gore ke ka gare ga batho a ke re motho ola o tlo motla jwang ka gore nako tse ngwe re na le o dira diphoso rena re le batho ba semoya ba ba ntho la re go ba botsa molaetso la ko ka re ga taxi then shimola o gwelela motho la ka ra taxi o thoma bolela taba tsa gage ka gare ga batho ka moka a o nyakege seo ke ntho e le gore o tlo kgotse le gore batho ka nako tse dingwe ba bolela ba profeta ka mokgwa mongwe gore ba solo solo solo solo ge badimo o file molaetša wa motho e ba le, le, le, le tsela e le gore o tla fihla go yena ka gona wa ke introduce pele o ke tsebiše gore o mang o se ka no thoma le o no phara motho ka ditaba mmotše pele gore wena o mang o ke introduce and then o mo tlhalosetse gore wena o motho wa semoya wa bo wa bontšhiwa then o mo tlhalosetse gape le gore go na le molaetša e le gore ba mphile yona gane jalo jalo jalo gomme ke rata go e fitlhiša mo go wena o ko rena o reng na pele šimola go mo fetišetša melaetša yela gore motho la melaetšela a kgone go e amogela gabotse nako ngwe batho ba sa kgone go amogela melaetša ye re ba fang yona gabotse ka baka la ka mokgwa e le gore re ba approacha ka gona okay number three to connect to the spiritual realm mm. mošimo mongwapo wa rena ko connecta le lefase lela la semoya ke nngwe ya, ya mošomo wa rena wa e re connecta le lefase le la semoya ka mona lefaseng le la semoya lefase la semoya le sepela ka di-dimension tša go fapana-fapana nka no re ish dimension a ke sena nka e bja jwang ka sepedi um di kore um di-dimension di-compartment tša go fapana-fapana mo e leng gore go na le dimension e nngwe o ka fitlha mo go yona wa kgotsa le gore go na le dimension e nngwe e le gore mo go yona moki go ba le go swana le batho ba e le gore ba tlhokofetše ba tlogile mo lefaseng mare ya bane motho yola ga a tlogile mo lefaseng ga se a tlhamo yola ga se o tlo kgona go fitlha into the light ga moya yola o se tlo fitlha mo into the light moya yola o diang wa tlhophega wa tlhophe and reason ya gore o pale go fitlha into the light ka baka la gore moya yola o tlhophegile moya o tshwenyegile motho o mohlomongwe a sa tlhokofala ga botse mohlomong motho o mohlomongwe o bolailwe ebile ga ya ba tsebile setopo sa rona se kae goba ebile ga ba tsebe o kae ba no ipotsa gore o gona kae kae ga ba tsebe o kae santhe fa mongwe motho wa modimo o bolailwe ga botlhoko a epelwa kae kae kae ka ka fase ka mo mo mo mo mo mo mo mo moleteng o monyenyane goba ebile o latlhetswe kae ka ba motlho motho ebile o thutse ke koloi Ko le yona re mothula ya seeme ya tšhaba. So motho ka boka la gore o tlhokofetša bohloko ene mothola ga mothola mothuti ba swantšwe ba ile a ema a mothuši la ka tlhogofala mare ba le mothola o eme gore motho gore yena motho a o thule kole a kgone go kry-a closure mare ka boka la gore mothola mothuši a tšhaba motho a kgone go kry-a closure ke ka moo o tlo kgotse le gore moya wa gage o sa no kore o tlhophegile o sa no ba around ke spirit se le se tlhophegile jale wena jale ka motho le o na le dimpho tša semoya mošomo o mongwe wa gago gore o kopane le batho bana bale o kgone go ba bona motho ola a tle a kgone go tla go wena ka gore ke spirit se le se tlhophegile se kgone go tla go wena se kgone go tla go botja gore nna mathata ka ke a leela ke kgopela gore o nthushe ka one two three motho motlho mongwe o tlhokofaletše kae kae kae kae o bolailwe motho a kgone go kry-a khutšo a kgone go ya into the light ka gore o sa nyakana le gore babolai ba le ba gage ba le ba tshwariwe ba otliwe ba patele molato o ba o dirile ba mohlomongwe ebile le ba gabo ba kgone go tswana stop sa se kae ba kgone go mo tšea ba ye go mmoloka jale ke mmereko wa wena jale ka motho wa semoya gore o thuše dilo tša mohuto nowe ge batho ba e le gore ba tlhokofetše moya ona go etla mo go wena ba kgone go fitlha mo go wena le wena o kgone go ba kwa ene o kgone go bolela le bona communicate le bona o kgone go kwana botho tsa bona ke ka ke eng e leng e leng o kgone go ba thuša ba kgone go robala ka khutso okay number four to help roaming spirits which can't find peace by performing certain rituals so that the spirit can see the light and follow it where it will unite with the other past loved ones e sa boelana molago point number three mo e le gore sona spirit sene sena go fetša go mothuša motho ola then o kgona gore a direng spirit sela sa sa se robela gabotse se kgone go bona light lesedi se šele lesedi lela morago se kgone go yo go kopana le mangwele a mangwe a gage ba e le gore a kgone go kopana le badimo ba bangwe ba gage a be gana mola into the light a be mo lesedi mo e le gore ge nako e ntše ya kara di-dimension tše ntše la nako e ntše ya ntše ya goba nako e le gore ntho go na ntho e re bitša re ke reincarnation mo e le gore moya ola o kgona go boa gape mo lefaseng moela o boa ka tsela e jwang ka tsela e la gore moya ola wa motho ola o tsena ka re ga um go belegwa motho montshwa ya bane go ba kwane badimo ba kwane ka go se bona gore yo ke yena a santse gore a boele morago gobane a se a fetse mošomo wa gage o sepetse mo lefase e sa le ka pela e be e se nako ya gage o swantse a e feleletša mošomo wa gage ke ntho la re wena spirit sela sa gago se ya go tsena ka mola gare ga um ngwana o la belegwang ola then wa boa mo lefaseng o le mamang mamang ga o sa le mothola kwena motho o mo different jale ebile ga o sa belegwa ka lapeng la o belegwa ka lapeng le le different go na le di-task go na le mešomo e le gore wena o tlo e dira mo lefaseng o romile ke badimo bothata gore re fitlha mo re a lebala re lebatša ke eng di-chakras tša rena tša go blokega dijo tše e le gore re a eh, dija goba mohlomong ba re fepa tsona ka gae and then le bona bothakati ke tše ngwe tša dilo tše e le gore di dira gore re lebale le yona nto ya bofo ke nthela gore re lebala badimo ba rena as not re sa kgone go connecta le badimo ba rena goba re ipotsa gore badimo ga ba gona eng eng ra criticize badimo ra ba bitša ka mabitso obviously re ka se sa kgona go gopola mo re tswang gona

tokoza go solva di-cases tša bona tša dipolao go solva di-cases tša bona tša di-hijake motho ee wa tla tla hijaka batho ba tla ba hijaka koloi ya ba o tšela koloi ya gago ee o ka sepele wa ya gana mona ngakeng wa ya consulta le ena goba moprofeta goba medium goba psychic goba shaman ee gomme yena ka maatla a gage ka maatla a badimo ba gage ba tla mmontšha gore na go diragetšeng a ka kgona gore motho a go botse gore um batho ba bona ba e be e le ba bakete ke batho ba bararo a ba kgona le go ba describe a ba go botsa lona o mongwe ba apereng o mongwe apereng a ba go botsa le rona ba ba tshwere eng e leng e leng di bolae tse ba bego ba di tshwere le gore na koloi ela e ka ba e le kae koloi ela e sale gona e tla hwetšagala goba koloi e la e fetišitšwe ebile e tshetše dibodara goba ge e le gore ke motho a tlhokofetseng ba kgona badimo bale ba kgona go bontšha tsela wa bona o tsena ka rakolo ya goba o tsena ka ra taxi o subelela goba ka rakolo ya goba ba ntse ba go botsa gore jikamo jikamo e tla so e tla so ba go bontšha gana mola motho le le gore dilo tše ka moka tsone di diragetse gona mo e le gore motho le o bolaetše gona ba ba bontšhe le yona eh, nkareng eh, murder weapon sebetša se le se šomišitšwe go bolaya mothola la mafelo ba ile go bontšha rena mothola setopo se feleletše kae ke ka mokgolo ba bereka ka gona and-e wena jale ka um motho wa semoya go šoma le bona maphodisa le detectives mme re kwa gore wena o ba leade o ba bontšhe tsela o ba fe di-tips ge badimo ba go bontšha se sengwe o tlo no ya go ba botsa gore ke bone sol sol sol so sepelang le o mo nyakela kae kae kae ba re o kae kae kae kae ka fa sa motlhare o mosol sol sol so ba tla ya gana mola maphodisa le ba tla ba nyaka gomme wena ke wena o tlo o kry-ang and-e batho mme re kwa o ba very very specific ge ba rile ka fase ga mohlare ge ba rile a ke re mohlomongwe ke fa example nka re ka emare ka gore ke nna polokwane ke nna sešego a ke no mohlomongwe ba re eh, extension 44 extension 44 kgauswi le kereke ya ya kae kae kae kae eh ka mola kereke ka kae on the right hand side wa subella nyana ona patinyane e sa senyane e tsele wa sepela ka yona go na le motlharo mola ka fasa motlharola ka motlha ka fasa motlharo wa morula ba tlo ba very very specific Se o ra le wena o yo botša batho bale o šomang le bona maphodisa ale o ya wa ba guider wa ba very specific ge ba ka ya ba dika ba ba epa gana mola wa botšang gona ba ya go mo kry gana mola mara ba ka se o theeletše ba go nyatša ba nya ba epa mo ba epang gona ba ka se mo kereye ke mengwe ya mošomo ya gago so dilo tša ka moka tsona di nyaka training go lona motho wa semonye wa di-trainer dilo tšeke and ebile wa ke marketa gore o kgone go šoma Okay, number six, to advise, to coach and to counsel people about spiritual matters. Ke ne ke dirang gane jalo go ruta batho ba bangwe ka dimpho tša semoya go kore go guida batho go bontšha batho tsela ka dilo tša semoya o sa bontšhe fela batho ba e le gore ba na le dimpho tša semoya le batho ba ba e le gore ba na le dimpho tša semoya mara o ba bontšha na dimpho tša semoya di sepela jwang dimpho tša semoya di tla di di thoma kae mogolo dimpho tša semoya ke eng And-e ge ke le motho e le gore ke na le mpho tša semoya, wena o se na le mpho tša semoya, nka o thuša ka eng e leng e leng? Ke thuša mohuta mang yo e le gore o tla e hwetša mo go rena? Batho ba bangwe ba, ba na le mathata, o kgotša e le gore motho o na le mathata ka lapeng la gagwe, o a lwa le monna, ebile o ka re divorce e tla tsena e se kgale. Bana ba fela, go loke selo. Tšhelete e no phatlala, ba tsena go diragala eng? Ke mmereko wa gago wena bjale ka motho wa, wa, wa semoya gore o kgone go dula motho la fase o mo advise goba o mo guide o mmotse gore dira one two three o kgone go kry-a um thušo. Okay, number seven, to protect people by cleansing them, to get their blessings, to maintain their dignity and to be respected by others. mmereko mongwe wa bohlokwa gore o dirang ke yona go tlhapiša batho sefifi sela re ba tlhapiša sefifi sela sefifi se le gore se se tliša keng ke batho gantši ke batho ba go sele ka batho ba go loya goba se tliša ke batho ba le ba jela mona motshola o fetša sefifi sela ka go no lakaletša madimabe a bolela ka molomo wa gage gore o ka re ko ka tlhagala ke one two three ba bolela ka pelong ya gage gore moketekete ena a tlhagale ke one two three goba ba bangwe o šomiša ditlhare tša go seleka akere ge ba le khesa ba le foša ka tšona di-hex selilo tše ka mokana ga tšona madimabe ka mokana ga ona ba tša di-blessings tša lena ba di tswalela ba di-block ba kgona go lutswetša di-place dimpho tša lena tše leo lena le di tša go badimo ba lena so mmereko wa kore go ntse o dira cleansing e nngwe wa ba tlhapiša ba ntšha sefifi sewe wa ba thekga le mmele ba ba gabotse ba ba strong gore batho ba lego ba le ka rora foša ba palelwe Ge o dira seo, batho ba le bantši ba hlapišwa sowe, dimpho tšela tša bona tšela tša ba di tšwang go Modimo le mangelo a bona le badimo ba bona di boela morago go bona. Dimpho tšela di a boa, batho ba le ba phela maphelo a mabotse a e le gore ba swantšwe gore ba phele. Batho ba le ba kgona go ba le seriti, motho motho wa o dira cleansing o ba le seriti, wa o batho ba bangwe ba mmona ba mo respect, e se motho wa gore o gotše batho ba no bona batho ba no nyatša ba ntše ba sa o tsebe. o ka bona batho ba o nyatša o no kopana le motho ka motorop motho a no thula a feta ebile a sere sore a o thula ka bomo goba o ile ka kae kae ka shopong e itse o nyakana le thušo wane kgwetše le gore ga bana nako ao kore ba go nyenya wa bona gore batho ba ba nnyaditše o tsebe gore go na le bothata ke tukiše ee ge o ntse o tlhapišiwa ka mokgone boe then batho ba thoma go tlhompha batho ba o respect le mmereko wa kgwetša batho ba o tlhompha e seng kgotla ntho ya gore wena phela o nyaditše ke batho go go lebelela kua batho ba ba kgotlana ba sebana ka wena ba tshega di santse di felelelo tšeo number eight to unblock any blockages on people to help them find jobs helping them with their businesses to thrive to attract abundance to perform better at school to get their mother nature luck and their blessings ke e nngwe ya tše dingwe ga ya tše dingwe gana gana moe a kere yela ya pele ntlha yela seven ke boletše ka taba ya go tlhapišiwa sefifi gore batho ba kgone dimpho tša di boe go wena le batho ba kgone ba kgone go respect and ebile re na le pheko tše dingwe tše e le gore di kgona go thuša batho gore go e le go na le blockage blockage ela re re e cut e tloge e tloge completely mabati a bulege dilo tše di tse tle ka ra bophelo ge motho a na le business re kgona gore sepele re re thekge business ya gage business e se thome go šoma gabotse business e cleansiwe ee batho bangwe ba tlatla ka tšhelete tša go berekiwa ge ba tseba gore tšhelete ra baeta ba tlo reka ka yona as long o e tshwara e tsena ka moshopong nampa e tswalela mabati batho ga ba satla jale mmereko wa rena kore re tle re tlo dia cleans re tlo tlhapiša re tlo kolomaka ka mo gare ga ga shopo yao ka dipheko tša rena re be re thekge e be strong e be gabotse le o sa se ba ka boa gape ka tšhelete tša tša bona di se ka ba tša bereka and then ebile re na pheko tše le gore di kgona go bitša dilo tše dibotse ka gare bophelo gotse le wena di attractor lucky la gago ge badimo ba fa matlhatse le mahlogonolo lucky e kgone go tla ka gore di-curses tšela mmereko wa tšona kore di stop-e matlhatse ale. Bjale rena ka dipheko tša rena re jang re a di cutter tšona di-curses tšela matlhatse ao a bowa go wena. And o ska lebala tše ka moka tše ge re di dira, ge re ufa dipheko tša rena, go na le dilo tše le wena swanetše o di dire. Ga o yo šomiša dipheko tše la fetša dula fase wana ba maoto a rawa ba le lucky ka e tlatla. Ntho engwe le ngwe mo lefaseng ya berekelwa. Ge e le gore o nyakana le mošomo, go ra gore ge o fetša šomiša dipheko tšela tša rena, nama o tšwe o thome go tšama o maketa o khwetše mošomo. ge le o na le business ee business ya gago ka mokgone o e re o thutšeng ka ona le wena tšwela pele ka go marketa business ya gago o ipapatše batho ba tle businesseng ya batho ba tsebe gore wena o šoma ka one two three and ebile pheko tša rena re kgona go thuša le bana ba sekolo ngwana wa sekolong ga a fitlha kwa sekolong o na le o tsena le bana ba e le gore ba bangwe ba bona ba tswa ka malapeng e le gore ba seleka ba loya ngwana o la e sale monyane ba mo rutile go loya Ngwanela ba kgona go mo roma, a re, Ngwana, mo keteketa, wo fihla kwa sekolong, o tšee buka ya o dire one, two, three. Ga ba fetša go dia go šoma ka buka, ngwanela moka, ngwanela ga a sa bona selo. Ngwanela ka mo tlhaloganyo, tlhaloganyo yela e sepetše. Ga a sa kgona, ngwanela o thoma go fela, ngwanela a sa kgona go concentrate ka sekolong. Ke meleko mo e tlang gona. Yanong re kgona go thuša le bana ka gore ba se ka gore ga a yo kopana le bana ba ba ba ile ba tšwa ka malapa ya go seleka, le ge ngwanela ba ka mo fa sehlare ba re sepela o dire one, two, three, di se ka ba tša bereka. Ngwana gago a phasa gabotse, dilo tše dibotse di tla ka gare ga bophelo ba gagwe. ke ntho e re bonang bana ba rena ba bereka gabotse ga ba sa gola mare ngwana a yo fitlha kwa bo high school o thoma dilo a di sa sepela gabotse one two three ngwana o thoma go sepela legroup tse e le gore ga di nyakege one two three ngwana o thoma go nwa majwala o thoma go ja dinyaope ngwana o la namka e no ba drop out ngwana ga a sana future ka baka la gore re ile ra tlogela bana ba rena re sa tsebe gore ka montle ka mokhi naga eme ka maoto re sa tsebe gore bana ba khe ba nyaka cleansing every year ga ba boelela sekolong okay number okay ke sa fetša mo number eight gape dipheko tšela di yang di go thuša gore dimpho tša gago tša go tšwa go modimo tša go tšwa go the universe the mother nature mohlodi wa legodimo le lefase badimo ba gago mangele a gago di tle mo go wena di seke tša thibela ke selo Ge mangwele a gago ba rile ge ba wena go ba go bopa kua, ba bolela ba re, O wa rena o a tlo sokola. O re tlo mo fa dimpho tše di so le so le so so so. O sa tlo dira mmereko meso ene re tlo mo fa dimpho tše di so. O swantše a be le ntlo e kgolo, a be le koloi, a be le one, two, three goba a be le di-business tše di itseng. Re rata gore a be le, a be le le business goba mohlomong a be le tšhemo e kgolo mo e le gore o tla ba lema tše le tše, a rekišetša batho, a fepa setšhaba gomme a be le dikgomo le dipodi le eng le eng le eng. Ee, di swanetše le mo go wena o tsebe gore batho ba ka ntle ga ba bona batho ba e le gore ba na le mona goba e le gore ba seleka goba ba o jela mona ge ba bona dilo tše di so ga ba rate ba tla leka ka mokgwa e mentši gore ba o ete pele wena o se ka ba leka wa phethagatša tše badimo bao ba nyaka gore dimpho tšela badimo bao tšela ba o fileng tšona di se ka ba tša leka tša tla mo go wena dikgomo tšela tše dintšhintšhi tšela ba di boneng di se ka ba tša leka tša tla mo go wena o ka no leka gore e re ke be le tšona e re ke thomenyana diagwa o ka leka gore ke ding ke ding diagwa ge le re a thuša ka dilo tša mohuto moso ke mmereko wa gago wena motho le ona dimpho tša semoya o thuša batho ka dilo tša mohuto moso ene ebile o seka ke nyatša go le wena motho wa semoya o seka ke nyatša o seka re motho a tla wena nyaka thušo wa ipotšare e tla ba tsona mara eng eng o seka ke nyatša legate go ke nyatša o nyatša badimo ba gago ke tshepe re go fa motho pheko motho gore ye wa e bona ye ye ya šoma yeke ye ka yona wa o hwetša mmereko Okay, number nine, to cleanse and protect people's houses, the business, the cars from witchcraft, curses and hexes. e ka šetše ke boletše re sa thuša gape le ona ra sepela rana mola ga gago ra fitha ra cleansa ra kolomaka ra kolomaka ra kolomaka ra fetša ka dipheko tša rena ra thekga motse wa motse wa ba gabotse bathakathibelo ba pala ko o tsena ge ba romela dinonyane tša bona maphene a bona di eng eng tša bona dilo tšela di phalela ko o tsena ge di ka tsena Go sa sa furu wena o tlo di hwetša di hwile. Gomme rena re tlo go botša rena o di hwetša di le seo e bereka jwang ka tšona. Ene lapa la go thekgowa a se gantšhe le gore o ka kgomane mahodu a tsena mahodu a letšhaba ka gore batho ba ya ba ya batho ba ka motseng ba ya mo ba yang gona ba šomiša ditlhare gore ba kgone go tsena kwa metseng le gore ba kgone go tshwariša boroko ba tsene ba dietse ba ditjang ba šomiša ditlhare go no tshwana le bathakatheke ba tsena gore motho a se ka tsoga ba dietse ba ditjang le bona batho bana le ba ba ba ba go utswa ka mo metseng ya rena le bona ba šomiša dilo tso mara ge lapa la go phela go lethega ba ka se dule ba tsene ba tla phela ba thubile gaufi le yona ka next door ka mara ka lapeng la ba ka se dule ba tsene le kole ya go ka ithega ba ka se dule ba e utswitse magodu ka re ya ba imela wena o šomiša pheko ya pro- ya protection bona ba šomiša pheko tša meleko pheko pheko tša go se tsebalega ene pheko ya protection e na le maatla go feta pheko yele ya go se tsebalege yele so ke ka mokgwa e le gore re bereka ka ona re ntse re cleansa metse ya rena metse ya lena di-business tša lena le dikoloi tša lena re di-protector gore magodu a seke a di utswa re di-protector gore bathakati ba seke ba di fotše ka meleko ee ba bona gore ke le koloi ba ba le mona ba re o nagana re ke yena ma re tla mmontšha re ke rena ma ba tšatše ba tšang tsona a ke re motlho mo motse wa o thekgile ba palela ko tsena ka mojarateng ba tšatše ba tšang tsona moka ba fetša ba tšhelana mola strateng mola paving ya go ba thela kwa gating wa tsare ka mehla koloi le ga e tsena e tsena gana mola gating ka mehla le wena o tsena o tsena gana mola gating le gata dilo tšela tša bona everyday so e segale koloi e kry-a accident a o kgone go kušana o tlile jwang e segale wena dilo tšao di a hlakahlakana ka gala re everyday go ntse o gare o gata dilo tšela tša bona o di tshela dilo tša bona mmele kwela ya gare e tsena mo mmeleng wa gago Number 10, to protect their marriages from any witchcraft which might be working against it and with the aim of breaking the marriage apart. Eh. e sa boela go yela ke boletseng ka pele ke bolela ka taba tša lenyalo re kgotse le gore um nako tse dingwe o na le mathata ka ra lenyalo mathata a se mathata fela mathata a tlhago ke mathata e leng gore a khosa ke bathakate ee go na le mathata a tlhago a le gore motlho mongwe kgotse le gore o nyana le motho e le gore motlho mongwe a kgone go šomiša tšhelete o šomiša bošaedi mohlomongwe o waste tšhelete ka o nwa too much or o rata dikoloi too much or o rata diaparo too much gotelo wena o rata gore le dire dilo tse di itseng le save le direng ola partner ya gago yena ga dire dilo tša mohuta o then dilo tse ka mafelelo tše di causa friction ka mora lenyalo jale ye point number ten ke e le gore dilo tšewe ka mokana ga tsona gore motho la behave ka mokgola ga ke tire ke bothakathe mo bo fetang gona ba mmereka ka setlhare gore a dire dilo tše e le gore o tla ya kua mo le gore tsela le santse le ye so yena o tla ya kua mafeletso le jang le thoma go phela ka golwa jale dilo tša mohuto moso ra di protecta ba kgona go bereka motho ka mo lapeng a ke motlhomo kgotse le gore ba berekile monna gore monno a be le matlho a matelele a se ka fetsa ke roko e le meleko ka mokgwa ba berekileng kana ba di gore kae a ka se dule ka kwa lapeng o le le le santse le felele e khonyetso jang re tla le bontšha le le a fela leke o re santse re mme re ka setlhare monna o santse a tswa ka moke eme ko di yang ko go swina wena ge monna thoma o tswela ka ntle a le busy ka kwa ntle le wena thoma o kwatsa ke dintwa ka gae mafeletsong ke di-divorce ke ka mokgwa bego ba nyaka ka ona santefa monna ga a kitire bothata shebo bona fixang bothata boke ka re o sa fixe bothata bo ee divorce e tla tsena wa fetela pele le lengwe lenyalo wa le kry-a goba relationship le yena motho ona no tshwana le onola ona kgotsa ebile o fetsa o ipotsa gore maybe nna ke na le party ka motlha batho ba kopana le bona ba so ga se party ke ka mokgwa le ba go berekile ka ona gore wena motho mongwe le mongwe kopanang le ena a ye kua a se ka sepela ka tsela ya gago a se ka go bona mara motho la o ntse o bona motho wa nrata mara o dira letswe le gore a kuše nna motho ganthe go diragalang ka yena ya bane ke meleko ba rile o a ka sula le bone lenyalo kgale ba bone o sa le monyane o sa gola mola le o sa le lesiyana gore o tlo ba le mahlatse o sa tlo nyalo o badimo ba mo file one two three ba re a re molayeng a re moswine o ba re swineng mmage lenyalo a ka se le bone ge ke eh, dintlha tše ten tša go bontšha gorena le le batho ba semoya le šoma jwang goba e le gore wena o na mpho tša semoya ge o nyaka thušo e itseng a kere o ka e hwetša mo bathong ba semoya re tla re tlo dira part two mme ke kgopela le se ka la fela pelo le no iketla ge ke tshepiša dilo ke re tla tla re dira video e solsoso ke kgopela le se ke la nsendela dimessage wa kgotša le fela pelo le dira eng le be le um eh, mogola wa go nagana gore kana le rena le nna goba le ba bangwe re na le mebereko e mengwe ene re santse re re fane dinako re be le go tlhomphana jwalo le jwalo nto engwe le engwe e na le nako ya yona ene go ka re o dira dilo wa di rusha o ka se tsogile o bile successful go na dilo tse dingwe di nyaka kelello e kgolo especially dilo tša badimo nako tse dingwe topic tše dingwe go tshwana le nna ka nako e ntšhi ke di fa ke badimo ene nka no e ngwala ka e ngwala ka e lesa e so ka ipotsa ka re kodi ya video ka yona mara as long badimo ba se ba re dira video nka se e dire so ke ra gore e bentšhela gore le se ka kgotsa le senda me message motho a fela pelo he o lo tla dira so le so ga o dire wa promise a o phete promise tša ke no kgopela gore di seke tša ba gona di eh, di comment tša mohutswenowe cause ke phela ke promise topic tše dintši le tše dingwe tše le gore ke promise mara i know gore ke tlo dira one two three batho ba ke santse ke ba botse ka this ke santse ke ba botse ka sela ke santse ke ba botse ka sela then o kgotelo le rena ka nako tše dingwe re ba busy re ba le mebereko e mengwe goba ebile okay a kere ke nyoko dira video ka se re dire ene la ke le tshepišitšeng moya wa mpotsa gore bolela today bolela ka topic e so obviously ke tlo followa moya